pak in an rak american a bawmtu hna hi american nih a lak lengmang hna laimi kong ka ruat ve cu hi vialte tu zan hi ka chung i a ummi a ṭhumi pawl hi zeitik tal a thlap american nan bawmh bal hna nan ṭhu ve te hi ruah lo awk a ṭha ruah lo ting ka ruah cu Atu nai ah Reverend Ni Ceu nih a chim kha mu. India lei in a rami, Malaysia in a rami, a cheukhat kuam in a rami zong kan si cu. A cheukhat cu Mexico in a rami zong kan si. Kanu lei ah Battle Creek i vei nu pum hi kan nih cu nu pum hi zarhpin ni zan le fa te kan i pum i nu pum i phungchimtu pa nih a chim cu kan khua hi ti tipi kapa um le kan nih cu khuate kan rak si le thing kan at kho lo le a ti Mau lawngte kan tuk le kan inn tung ah hin mau a si a tang zong ah hin mau kan phah a cung zong ah hin mau kan ci a cheukhat a ti kho nih ngai di kan ci kan khua pa nih phung rak chim le kan nih kan khua in kal ahcun thek thek thek tiah a ring a ti le cucu a sullam cu mau lawngte kan phah ruang ah a si Keimah zong bung tlang ah ka rak um bal le cu bantuk inn ahcun ka rak um ve bal cu. Saza ka pa ai cawng sa si le saza inn an sakmi cu a cung cu di ai ci nan a tang cu mau bak si cu ahcun ka rak um ve bal. Cu pa nih a chimmi cu macu mau inn i a ummi cu dakaw tu chu ni ka inn cu a ṭhat tuk ning hi hi ka inn hi kan khua i chia selaw ahohmanh nih ka inn hi an hmang kho lo. Case zong an phawt kho la lo ti. Mei vannak hmanh an thei la lo ti. Tilum le tisa zong he a thei la lo ti. A chuah ding mu. Tuzan ni cawnnak phun hei kal ko rih si. Saku Tin Thang nih a ka chimh bal cu. Khuahring tlangpa pakhat America na hong ti le an khua min zong a chim ko nain an khua min chim ah khan cun a min hna nan theih sual la. a hong phan ti cho a hong phan le ka tak kai khol la ti le avan phot le tilum bak kha chuak te lin tuk ti asinain tiki chuak ding ti kha thei kho ti lo ti le tilum ma in lamo america vial the ne khol rua ti le avakal le asat tuk le chuak than ti cho akal a chuak sapie dai thu akal a chuak le cuti cun simla pakhat chungai khol ti cho kan khua i khrifa upa pa nih cun chim chu hi ka in hi kan khua um sala au man an mang khoa lo ti ka zum mei ka hau lo mei la zong tu khau lo mei ka thing atlum cang le thing so zong hau lo mi huna kan um kho mi hi america na bom ruang ha sebak lo hi chu pa ni chu na chim chu Male ah hin case khi an ka ṭialter tawn ti cu an ka ṭialter le ka hawipa nih khan ṭial ve ko ti lah a ka ṭial le a pa min kha na philh sual la nitin thla kan ti hnga na pa min hi midang an philh lengmang ve ṭung le interview on na philh sual la na pa min hin thla kan ti hnga te kan pahnih lungtling tein ka pa min hi philh lonak dingah ek tum kan ti la kan ti ti cu philh bak la lo ti si cu mirang hol a lettu pa nih khan zei bang hna nan ti ti le je ektum cu mirang zong nan theih ṭung lo me mirang nan ṭial lai aho nih thla zei si ti zong nan theih ṭung lo a ril tu cu laimi si ṭung lo kan ti len zong ah a duh lo ti cu ka lung chung in si me a cu lawng si lo a zapi ti ka ṭialmi ka lih lawng te me ka ṭial ko cu ti kha ka lung chung a um ti cu ek tum lawng la e a kheis dip di la ka ali lawng si ti ko cu Cupa nih a kan chimhmi cu Khrihfa upa nih a kan chimhmi cu Laimi Malaysia case vialte zakhat ah sawm kul le panga cu an lih lawng ti. A hmaan cu hawi dang cu American an bawmh hna le dawh American an rat cu. Kan nih cu lih chim bu in dawh American kan phanh cu. Cu lih chim bu in kan phanhmi hi ka sape sial tiah mui ruat lai ci na thiamnak pakhat ma ai tel lo keimah zong ai tel lo na thil ti khawnak pakhat man zong ai tel lo sihmanhsehlaw pathian nih zeiti bogo in dek rian a tuan le lihchim bu pi Cu kan khuai phungchim pa nih cun an ti cu. Kei cu a ti. Israel pawl nih Izipt ram an chuah i rili sen an tan zong hi ka khuaruahhar ti lo. Ziahtiah cun Pathian nih tuah khawh lomi ngei lo le an nih rili sen tam kha cu mengkhat ma vala tla kha rili kha an tan ko cu ti. Kei cu a ti mali in dawh a rili sen cu chim la rili nganpi a ka tanpi le zei thei lo in America na a ka phakpi cu. Ka fale, Welcome Money ah dollar tam tak an ka ṭhek. Medicaid in ka pek. Cu hnu ah cun sithlopnak vialte an ka pek. Inn an ka hlan piak riat. Israel mi tham cu ramcar laka an vak le rawlṭam in um le mana hna pe Islam ko cu ati. Kan nih cu e cawk lo in pe me kan cozan in kan pek. A cubu cun maw Pathian thei lo in um ko hnga ti kha a kan chimh tikah hin keimah tuchun ah hin ka ruat cu. A zei ruangah dah Pathian nih America in a kan kalter hnga? Tiokap minung lawng te. Kan nih khua lebang cu a tiokap lawng la, Kawlram lei tiokap lawng la, India lei tiokap zong kan in kan, kan sin an tampi cu. lungzarh ṭum hrawng hrang lungbun hrawng hrang minung puan tampi cu le cu vialte thil nih hin ka lungut a, a chuak ngaimi cu kua mi rami zong hi an case kha an lih ko rua ka ti Mexico a rami zong an case an lih ko rua tiin ka ruah Joseph tuanbia ruah lo awk ṭha lo ka ti Josef hi nan theih ko le unau hleihnih an nei mu. An pater ngaingai cang. Josef cu a pa nih khan a dawt tukmi si. Sihmanhsehlaw a u le an nah chuah ruangah tek si ko la. Kan thah lai an ti le thah rumro cu ṭha la lo tiah an ti le khura an chiah. Cu hnuah cun Egypt sinah an zuar. A tawinak in ka van chim la mu. Egypt sinah an zuar i Izipt ram a va phak tikah anih kha pasal ṭha a si ve tikah tukforhnak lian pipi a va tei i mang hna a va let i a donghnak ah cun bawi ah ai chuah ai. An pa umnak Israel ram kha mangṭam a tlungmi an pa nih kha va kal u ka fale Izipt ram ah pur va phiar u kut va dok u a ti hna an rat tikah a ule kha a hmuh hna Ka u le an si ti a theih tikah a lungai lawm sihmanhsehlaw ka u le an si ti hi Egypt mi pawl nih an theih hna lai ti ka phang tuk ve hoi a. Cucaah cun ka Baibal relmi a hramthok ah khan a ikhuama Egypt mi vialte kha leng ah a chuahter dih hna ti. A chuahter hna le amah lawng um a u le pawl he cun um le a ikhuama ei ṭhuahmah a ule nih khan thei lo a hla tuk cang lem amah nih khan chimh hna nan nau Josef dawh ka si hi a ule nih an ṭi tuk le cu zong cu an zum kho lo nan nau Josef dawh ka si a ti man an zum kho rih Kaa khat te a chimmi cu Pathian nih hin nanmah zohkhenhtu dingah hin hi ram nuam hi a rak ka phakter. Ka pa kha dam rih maw? Cu hnuah cun a naupa Benjamin kha hmuh le an i kup le an ṭap ti si kha an i ngai tuk le mu. A ule kha a hnamh hna le an ṭap ve ti si. hi ram i ka rak phak hna hi ṭha tein a chim. Pathian nih nanmah caah a rak ka phakter hmasami a si. Atu hi ral a thawh hnuah Kawlram ah voihnih ka tlung cang. a chunglei pi tiang ka va lut kho lo ka va lut kho lo ti lo ka va lut ngam lo mira chia phun ka sira tha dek cha kan han kal an ti kei chuan ka tlai la ti zong ka phang ko nan phang pa cheu ko la ma tlung ve lo mu nan tha thir pa cheu ko la sa thong chin ne ka chim le than tang ka ve sual le nei thalevan pu chang a chun apong kami ka he ka kai ngai chi tuk ti sopu ma ja da krak um ko lo ti kha ka ruat ti chu kan dal cha ko Sinain kan hmuhmi cu American nih American ah chumkhat slawh rualchan a ngeimi nih nan bawmhmi hna hi an ṭha ngai. Cutlukin an har lo. Sihmanhsehlaw American ah fa le a thlah manh ve lomi, unau a ngei ve lomi ralzaam pawl hi zaangfak taktak an si. Cangfak taktak asi. Chim lo nei rim ko ni kha Paul ka cu. Nang le kei nih kan ruh awk a ṭha rua tiah ka ruahmi cu Pathian nih hin zei kanmah thiamnak pakhat hmanh um lo kan thilti khawhnak pakhat hmanh um lo midang vialte nih American rat an duh ko nain rat khawh lo i kanmah zei thei sai lo in Malay kan va kal le Malay holh tlawmpal kan ei thiam le kan vai vuanh bu le kan li chim buin America a kan phak termi hi Joseph bantukin Pathian nih a kan thlahmi a si sual hnga maw ti ruah lo ṭhalo bak a si. Laitlang i kan kaltakmi hna, kan unau hna caah Pathian nih a kan thlahmi kan si sual hnga maw ti ruah lo ṭhalo bak a si. Kan motorka hi ka ruat tuk. Kan khua pakhat pa nih Ford truck F-1500 timi kha ai cawk cu ai cawk le a inn papa mirang pa nih khan ahote motor car thla si tiah khan a hal keimah motor car ti chim ngam lo mirang ta a si lai tiah mirang pa nih a ruah cu laimi ni zan ti ni a rami refugees nih hin hi bantuk motor car hi cawk kho la lo tiah a ruah le innpa pa zong nih cun laipa zong nih cu a chim ngam ve lo thil pakhat khat kai palh sual la ti le mu kan hawi le mirang pa ta si ko kha ti mirang pa cu a sireng lai eh, atu ni zan ti ni ara mi ni hi motor ka hi nan i chok kho la ti ka zum lo ti ati aka ti ti chu atu chu kan i chok kho Zeimawzat te khi, zeimawzat te khi America le Australia le Europe ah chungkhat a ngei lomi caah hin zeimawzat te hi kan siang kho ve maw ti hi ka ruah. Pathian nih a kan thlahmi hna kan si sual ngam. Mah ram ah kan di kong hi an chim lengmang le tuzan an saupi chim khawh zong kan va si ko nain to pakhat te hi kan chim hna man la. Voikhat cu Mirang missionary pahnih nih an va len ti si cu kan di khah. Anih cu anmah ka la thuam a simi ve la lai lai tah mu lai tah i an tahmi khi a hngawng ti khin ai ngerh sasawh a tai ai men sasawh le cuticun hi ka le vialte cu a lang dih lai le ngerh sawh khin ai ngerh missionary pahnih siangbawite pahnih kha an lung ṭha lo ti cu hitlukin mifim gandhi hi BA hi London in a awng ti si cu holh cu mirang tluk in a thiam ti si cu a aw cu pai nain lo in a awn ca hin a mirang nak hmanh in a grammar le a law kong hi cu thei deuh ti si cu A fim zong a fim tuk hoi cu. Cutluk i a fimmi pa hi puanchia he, puanchia tlek he ti um ko cu tiah khan mirang pahnih nih khan zei kan ti hnga angki kan i cawk piak la ti. Ka duh lo ah utin um ko nu. Zei ruang dah angki ai cu na duh lo tiah an ti. Ka mi hna million sawm li hrawng hi angki lo in an um ti cu. Angki awk an ngei lo. Cu hna hi tuarṭi dingah tang khi ai lo i ka um hi a ṭha deuh. Aih ding a ngei ko nain a ngei lomi hna hi tuarṭi kha a ngeimi nih dawko ngeih lo khan i tim cu kan nih cu a ngeimi kan si nain daw a ngei lomi tuarṭi kan duh ti lo le ngeih chin lengmang tu kan duh cu kanmah kan khua Battle Creek khuafate hmanh nih hin inn pakhat kan cawk le eh hitluk in kan la kha tha ti la ti kan rak ruat lo le kan zuar le adang kan cawk than Kansas City hna cu tam tuk la ka ti ka bantuk zuar i cawk than mi ka mu Indianapolis cu tor te a tha ko e cawk hla ku ti bak lo sihmanh se lo kan ne kan di bantuk hin kan nei lo mi te hi Mi he kan neih lonak i hrawm khawh hi a ngah hnga maw ti ka ruat. Mother Teresa zong cu cu si ve. Calcutta i tlanglawng station pawng i ngakchia kutdok pawl kha nu le pa ngei lomi mu a zoh nan a cel bak lo ti si cu ban la hawng he na cu an ti cu Atu vei kan pastor hawi ong te ngakchiat lio ah hin Thantlang cer tual ah khin khaicek khaicia mi khi an rak i cuh bal an ti le an hlotmi kha mu a si tak le si tak le cu ka thei le an kawl an ti le mu an mu an rak i cuh ti si cu Kalkata i tlanglawng station ah hin do ban la hong hi ngakchia nih an i cuh an ti cu Cu ai cu khomi hi cu an i ning deuh rih. Mother Teresa kong an ṭialnak ah hin mu. A zaw i ai cuh kho lo i a it komi an tam tuk rih ti si cu. Mother Teresa nih a celh lo le a va lak le pakhat kha sizung ah va kalpi ti si. A hung kir le dang pakhat a caw i nol le kalpi nol le sizung khan thin hang ti si cu. Na la cawk hna la lo tikhin va um ko hna seh, va thi ko hna seh. bantuk phun khin nan chim ti si cu Teresa nih a duh lo kala khawhmi te nan dammi hi minung pakhat kham hi zetuk in dah a biapi kan khua hin Belotric ah hin tial iap lian kan ti le tial iap lian a fapa Joseph hi thi khen ser rak zo ve le kalam zu sizung ah an rak kalpi ve cu a thikhen ser kha zual tuk le minung pakhat nunnak zeitluk in dah mirang nih biapit an chiah ti ahcun helicopter bakin Cincinnati sizung ah child specialist an umnak ah an kalpi cu phaisa nan ngei mo ngei lo ti zong an hal na lo insurance nan ngei mo ngei lo ti zong hal um nunnak kong ah cun American cozah nih dih seh ti an kalpi ko Cutluk in a sunglawimi nunnak kha Mother Teresa zong nih hin ai cawi le hi na khap. Ka kalpi cawk hna lai lo sihmahsehlaw ka kalpi mi vialte tal a biapi tuk tiah rak ti. Kan phaisa tlawmpal te nih hin zakhat nih hin zuni nih hin mi vialte khap kho hna lai lo. Sihmanhsehlaw minung pakhat thlakhat a ei dingmi rawl a cawk khawh cun sa tuk lo maw? Ka va hmuh hna cu, thlantlang i ka theih bakmi American ah, Australia ah, Zurup ah chungkhat a kalter kho ve lomi hna innchungkhar, mi kawmtang i a ummi ka va hmuh hna cu. A cunglei i thawng hi chim awk ṭha lo, innchung pawl thawng mu. Cu inncung thawng hi cu ai ning deuh, an ti anmah nih. lai lei in cu nan theih ko khe thantlang in selo awk khote in zel kha a pit kho lo le zel karin a tlami hnawm hi chel chu cu hnawm phihnak dingah talapat in an in chung cu he mi in tang cun chi le cu hnawm idil mi hman hi a tlek dema cu bantuk i a ummi hna ca hin kan nih hi serem ngai in um awk a ṭha ti rua lo ti ru tutan nan conference ah hin bible conference ah hin mu tu ka chim ka si nan lungtho tari cu i he au khua ni kan mah diriam nak ka si lo in midang diriam nak tu hi kan kawl kho hnga mu Nunhrawmh hiar ngaingai. Kannih cu mi a hrawm kho kan si. Mi nun a hrawm kho kan si. Na fanghra hi thil lian ngan a ṭuan kho. Na fangkul hi thil lian ngan a ṭuan kho. Mexico i Beach nganpi sau te takmi um ti si le Mirang American tourist pa pakhat ava kal ti si cu ava kal ne cu ahcun starfish an ti le vei kanmah lei in cun a um ve lo le mu beach lawng khan a um ve le kawl kawl pawl i Ah, kawl holh zong ka ka philh viar cang rua zei si zong ka thei ti lo kawl pawl nih khin an neih ve Branghorn starfish an ti le cu ti ni avan fet hna le a kir le khan an ni ti sin an kir kho ti lo the si khan an tam an an ti si cho an tam tuk le cu Mexican pa pakhat nih khan alak le a hlon ton ti si chu American tourist pa cu va kal le ka dua zohme hi hi tluk i rili kanchi beach a saumi starfish vialte cu hitin men na lonh cawk la ngol ko a va ti ti si cu mexican pa nih a timi cu si lo pakhat ka hlawt ahhin pakhat ka khamh sia an dihlak tin ka khamh kho hna lo sihmanhsehlaw ka hlawtmi zat cu ka khamh hna ne cu a ti le rili chungah hlawt pek Kannih nih hin beach kam i a ummi starfish vialte va kham ding kha a si kho lo kan theih ko. Sihmanhsehlaw innchungkhar pakhat zarhkhat ca an nunnak te facang na cawkpiakmi hna zong a za. Na theihmi hna innchungkhar kha ka ti fawn lo. Na theih lomi hna innchungkhar cawknak dingah hin America na phaknak sullam hi Pathian nih Joseph bantukin an thlahmi hna na si sual hnga maw ti Joseph cu thlah cu Pathian nih hin Jacob le a fale pawl hi mangṭam an um te la le cucaah cun cu mangṭam an um tikah cun Joseph nih a khamh te hna la ti ruahnak in dakaw a Joseph nih cun Pathian nih a ka thlahmi ka si tiah a ti le a unau vialte cu a khat hna cu Cu bantuk cun kanmah zong hi Pathian nih a ka thlahmi ka si kho ve men ti ruah ahcun thawhlawm thawh hi a har lo tuk har lo tuk na neih ko cu theih ko thawh ding kha na neih ko na siang pah lo le si ko i ruat cio hmanh u na neih lo hmanh ah credit cu na ngei cu credit card na ngei tung ko cu Na dawr kalnak ah khan zeimaw kawl holh in a pu a ta an timi kha mu lai holh in a hlei thluat te kha van hlei thluatter lo in van khon ṭialmal i na chungkhat ka tin ha lo na chungkhat ka cu na kuat peng ko na an nung ṭha ngai ko na chungkhat a si lomi ca hin ruah hau ti hi ka ruat Phungthluk bia hi Pathian bia si kan ti lengmang cu mu. Mi pakhat khat cu a ti hi khoika society zongah khoika miphun zongah a hmaanmi si. Mi pakhat khat nih siang tein a ṭhenh lengmang hna i a rum chin a ti. Si cuh! Pakhatkhat nih hin na ṭhenh hna poh ah na rum chin lai. A dang pakhat nih tinsi in a ummi herhbaunak lawng kha a miak ko. Tinsi timi kan chim hna lai. Hlan lio ah cun sa hi a har tuk. Atu tuzan lei hna cu meheh sa he, caw sa he, a sorry, vok sa he keimah ka ei mi a khan mu. tor in nan ti le kan duh zat poh kan ei co laitlang ahcun sa rak har tuk le cucaah cun sa hi a phawt te in phawt rak si cu ma cu sa phawt te phawt mi cu kan ek sual la ti phan ah tin tein si i bu he me si ma cu cu tin si an ti mi si ka lung a piannak sullam kan chim ve hna la mu tang riat ka cawn lio ah hin Veisea Isaac fapa an timi Khinmawng he khin kan rak i daw cu kan rak i daw le Isaac te khi sa Isaac te khi rungtlang ah caw an rak zual he caw kan rak kawl tawn cu Khinmawng he khin cu kawl cu mah lo huam lo le kan kawl le kan hlun bak ah hin samah ca ṭial nih khin rawl a kan pekmi cu kheng ngan kan kan kan ka cu thawk aw kheng kuar khat pi khin bu a kan suah le cuahcun alu hang le voksa tlang khat bak a kan suat alu hang kan tam nawn pin a kan to e voksa tlang khat te cho kan ti le voksa tlang khat te kha kha vialte bu hi ei ding ahcun tin si bak kha cu lo ya aning pin na lem sia kan cun ata mi vialte khai ok tha ti lo cho tin si te bak nei ha ku su tin si ti mi si chiar char ngai ei kha tin si ti mi si chu A dang pakhat nih tinsi in a um i herhbaunak lawng kha ai miak ko. Na chiarcar tuk ahcun herhbaunak lawng ai miak lo. Cucu si. Keimah chimmi si lo, Bible bia bak si. Atu ah hin o, na chung le na kuat tual ma hna tha tuk. Sihmanhsehlaw midang caan ti na sian bak lo i tinsi in nun ahcun herhbaunak lawng kha nai miak chin lengmang ko la. Nun va siang law na rum lai ti cu nun siang hmanh na rum ko lai. Cucu tete vapi a lengmang le vei zong khi hau lo he na rum ko la. Nun a siang mi an rum cu mi va bawm hna law in bawmh ve lai hi le bang hi cu zei va sermon le sermon lo zong hau lo. Va bawm hna an in bawmh ve te la. Cu fiang bak na si ko. na cucaah tuzan caan ah hin ka bia zong sau ngaingai cang khuaru a kan za cang ka ti a cheukhat cu kum hleili hrawng kan um cang america na mu 2010 in kan phan a tam deuh 2012 ah kan phan kum hleihnih hrawng kan um cang kum hleihnih kan um chungah thil tampi ai thleng i kanmah zong kan i thleng kan i thlenmi ka chim tawnmi cu kan lung a puang motor ka tha kan nei deuh inn tha kan nei deuh kan lung a puam deuh mi zawn ruahnak kha cu kan hei ruat ve ko nain laitlang lei i khatluk mok ka si khamat ka ngei lo kan ti hi ka kan van ngeih tikah khan toidornak lungthin kha ngei ti loin kha kan ngeih mi thilri nih khin kan lung a kan cawisan ciammam le Kansas City rong ummi Khrihfabu cu na si lem la lo dawh. Kan nih Michigan rong Indianapolis rong ummi Central Area pawl cu meeting tu hna hin aw a thei cem lawng te kan si. Khrihfa pa he a thei cem lawng te bak kan si. Ka chim bal le an thin zong har viar nan a hman ni si. Keimah bia zong a si lo. Perkal ai tilak mang perkal thong ni Hnaring a si ko kha lau tu mu. Norway ummi nih a chimmi kha chim ve cu. Norway a ummi Khrihfa upa pawl hi cu Kawlram lio ah hin chaw committee le na committee zong ah an rak i tel bal lo a ti le kan Khrihfa bu ka chim sual ciammam le na kan ti no an ti le a ti hang viar cu keimah nih ka chim lo e per kal chim mi si ti len zong an duh lo na kan ti no ko an ti a ngaingai ti ahcun aw laitlang ah hin kan rak si tak cu chaw committee le na committee ai tel sasai lo bi ka to ka hin khrifa upa kan hong si chiam mam le kan bia finding le kan bia puam ding ti ok tra ti lo cu cu nakin cun nun va siang lo na rum lai timi lungthin ni kan ngeih awk a si deuh lo ma ti ka ruat ko tin si chi na nun ahcun herbau lawng hin ai miak ko la cu cu nakin cun mi va bawm hna lo an in bawm ve la a ngaingai tiah America na hin nan theih ko cu te kan fale lawng peitu nai hrawng hrang ah mirang holh an hei chim le si ko cu ho tal khi bom lo in bom chom lo in dawr a kal kho mi le amah zai ai ei mi nan um kho mu te um la ka hoi nu benga kal cho a fapa la hol a thiam se sai lo mi mirang holh lawng a thiam mi kha ai kal pi a van thuah piak le hei leh piak lengmang ko le a dih ko dih cang fapa nih tele di ri lo e ti zei thlan zei thla a hah ri tele a kar zei thla siang ha ti van hal tele a kar ti kan pakhat pa ti cho a kar kha thei lo chu ani lai min cun a kar ti le ti thla chu ti na ti a kar ti thla si ti mirang holh thei kho ti lo an i ti kho lo a fapa nih khan a karh zat thasi ti kha a hal kho lo zate cun a kar timi kha la mirang holh na thei lo lai holh zong na thei lo uangam ding kan si lo cu mi va bawm hna lo an in bawm ve lai atu cu nangmah an in bawm cang hi nangmah nin bi bawmh caan a si ve mah te i ai ti kho zong kan um hlei tung lo hlan lio ahcun o pastor hi 2012 cun american ah ka tuan ve le pastor rian hi kheisua kal tuan he kan i khat pak ko mizo kan zul ning hna mi nih chalte mu si ma put che thong ni ma ka chim cu ka thei lo thil pakhat te ka chim na le ka bia ka dong tar la Salom Salom cungnung ka palh ah Salom cungnung nih a chim an ti le a va si le si lo ka thei ve lo mu. Voikhat cu nau nau a pawimi nu kha a phak ka ti salai cu beiah sizung ah kalpi ding a si an ti cu aw. Cung kalpi ding si le pakua hrongrang an si rua. Cu nau pawmi nih cun Salom cungnung ku hi au dawh a si. salom nai manh mo ke ma bian ka van chim chang mu salom nai manh mo ti kai manh ko ti kalpi ding na ka tim ko lo mo ti kai tim ko ti se le o ka nau he ka sila le a vei hong ko davan ka som pa ko ne la ti ti o ka van som ko la ra de ko ti ra ki ready ko ti le salom til ho til na van ka som pa ko ding si achun o til o til lai dora khan khai ni dur hin ka chok piak pa o tin ti cho Laimi kan sining si mu khakha le a tha ko pastor te hi ne kan bochan a tha kan i lawm bom kha ready kan si bak hi ka zong si ko la mu sihmanhsehlaw kei ka chim duhmi cu hi bible ca nih timi khi mi va bawm hna law an in bawmh ve lai timi hi pastor te le kap le khrihfabu nih kan in bawmh mi hna hi um ve nanmah zong nih khua ruat u law kan ram ah harnak hi tlukin a tuar ko mi hna santlai lo um ko mi hna fangkua fangra te nih i tluk in rian a tuan khawh ko ti nan tei ko cu te dollar fangkhat hi doko thongthum le zanga sen ti cu ka khro a ar tuk cu tluk i a tha ko mi cu zia khua nan ruah lo american kan phak hi pathian nih a rak kan thlah mi doko si khawh men holh theih lo bakan do kan hong kha zei kong manh thei lo do kan hong kha a cheukhat le bang cu an chim khan an thei lo maw hmai hnawhnak puan rang te a tom te khi zelo in an van ceh le an pek hna le an van i tlaih cu si ti kha an ruat kho zok ti lo le pakhat pa nih ei hlan ah thla kan cam thal ha ti ti le thla can cam manh deuh rua lo ai selo kha mai no nak do si kha van ti le an mai tu ne no than de chang reu tang ten rel cho le thla cham ani ti man ti cho chu tluk chu do kan si ko chu chu cha atu hi tiang i kan phat kho mi hi boi pasina lunglom nak chim na si cu lunglawmhnak kan chimmi cu midang bawmhnak ah cang she kanmah chung salah seh midang bak hi laitlang i a tuanmi hi bawm hna usih